Minasan konnichiwa, selam aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, slavê ji wan re ji kanala zimanê japonî û dersê gîneh ew jî li ser bernava we tê. Me bi dersa bihurî de cînav birin we guhîn zane û min divêya ji we re behsa tişkî dî tijî ke ew jî kanala zimanê îngilîzî em tê de zimanê îngilîzî ji tîpa ve dest pê dike kesî bivê bixwîne bila ku dayîk ez ê lînkê bihê li description box de me. Bi demê lêvegerandinê we guhîn zanim. Ez ê cînavkî bêj me û hûn watayê wê yê bi kurdî hilbijêrin. Karê. Karê. Belê, karê ango ew ji mêrekê re, yekê tinê re. Wataşîta çî? Wataşîta çî?

Naxwe Miho çi dibêjim? Em ê vê dersî de bizane Miho çi dibêje. Miho navê û kesî dibêje, Muhî Miho pê re aşte dixile û pişt re Sam dibêje, ango berêz. Ev ji jina re jî tê û ji mêra re jî tê, San. Ji wan kesa re tê gotin yê te gelgê wan nas nake, yê ji te meztir, yê tu wan nas dike lê ne heval in ne gelgê nêzîkî te ne. Yan jî kesî ti carayeke mîne tu dibîne elmûm kesê ne ti gelgê e, li wan nebiste ji wara ti stan dibêje. Wek mînak ti cîranê xwe dibîne sibê vêca ti bêjgê navê wê teka haşiye ti ça bêjgê siba te bixê. Takahashi-san, Ohayoo gozaimasu. Takahashi-san, Ohayoo gozaimasu. Belê, ev me zanî kesê tilê ne biz te, ne hevalê te, ne gelgê nîzîkê te, ti jê re san dibêjî. Lê kesê nefsa emrê te yan jî jiyê te de wa yan jî ji te kiçik tî we, ti jê re çi bêj tî? Eger kur we yan jî xort we, ango zilam we, ti jê re kum bêj tî.

Lê wextê keç we û nefsa ji yê te de wa yan jî ji te kiçik tê we tu navê wê dibêje û pişt re çand dibêje. Çan. Wek mînak Hana Çan Ohio Hana Çan Ohio Kahê tê bîra we mena Hana çûyî me Hana berî niho bîye ka weynin bîra xwe. Belê, mana navê vê keçikê Gul e. Mana me bejn û biyahan e ango gul. Bernavê yan jî zêdenavê dî jî hê ji san bilindtir e. Ino wextê tu batkeyê tu bake gê san ev te rêz te rêz ji mirov re girt lê hê yek jê bilindtê hê ew jî bi zibû bi zibûna re tê karanîn. Çîge, bijnê Sama. Sama.

ev mêvan yan jî zibûn kiya ku Sama ev mego ji rêzgirtin re tu tu mumkin e tu bibihîz û kiya ku Sam û kiya ku Sam lê û kiya ku Sama jê bilindtir e gel tê rêzbîn tê de hê. Têbînîgî tî jî hê. Hêjayê gotin ye ku di Japon de miho navê malê dibêje berî navê kesên xwe. Ango demê te bihîst navê yekê Tanaka Ryota, Tanaka ev ne navê kes e, ev navê mala wî ye. Ryota ew e navê wî. û kesê ti lê nebusta we ti nav ti navê û xwe ba nake jî na ti navê mala û batiyê jî û pijra san yan jî kun yan jî çan eger ka işte mastura yan jî hiqastu yan jî işte kiçiktire keçe jine mêre xwe gume berîn xwe gotî lê kesê ti lê biste tu dika navê û xwe bêj û pijra san yan jî kun yan jî çan kar bîne. San ji jino mirêj te mastir ra û yê din li we nebiste lê yê gorî emrê te ûşte kiçik tê û tu li we biste jin çend û mêr kun û tu dikarê şûne ew ya jinek tinê yan jî mêrek tinê

Ve li vî dê negot ew toxtora navê wî xwe got û san pê re bi kar anî. Wisa şûna ew jî tu tikaye nav bêj û san. Ew jî ve got Anata. We got tu. Kengê em va zêde nêva nava yan jî em va bernava bi kar nayîne. Demê tu yekê ji mala xwe re biştexil. Yekê ji malê we yan jî hevalekî te yê gelkî nêzîkî te we yê we got kekê te we. Hingê ti ne ti dika navê û bêj bê ku ti tu zêde nava pêva ke. Û wek ku hûn zanin demê mirov behsa xwe û xwe ke, hingê jî tu zêde nava navê xwe venake. Ez behsa xwe ke ez nabêje ez wata şî wa san an jî wata sî wata şî wa çan na. Ez navê xwe dibêje û hew. Wek ku mînak. Wata şî wa Fatîma dês. Wata şî wa Fatîma dês. Ev e min çikê. Min got ez Fatima. Bê, bê tu zêde nava. Wextê min behsa xwe dike min tu zêde nava pêva nake. Kacê em hinekê mînak li ser vê dersê bûn. Keçikî ge cîrana xwe sibê dibîni navê cîrana wê navê mala cîrana wê ya mada ye. Ê çawa bêjgê tê sibata bixê?

Xwedê neke kes nexweş bike lê em bêj wego mînak tu çûyra xtuxtu û berdestiya dixtu pirsa navê tekê û jiyê tekê û jimara telefona tekê vêca tê çi bersivê bide yê tê tê çawa bêj navê min filan kes e û ez e, jiyê min heqa sal e û ve reqema telefona min ev û ev e jimara telefona min ev û ev e wisa bi japonî ji min binivîsin di komênte de û çi pirsî hewa we hewa hîn dikar ji min re binivîs yan vê dijîyan ser Instagrama me lînk hemiyê giring ez ê ke description box û komenta yekemîn de me û heta ez ve bînim dersekî nû bimînim xêr û xweşê de ja ma tenê